Yes. Buya kabisa, buya kabisa um, omwanchwa omotegereri na boigo na baria mombwate togwetera ase enchera ya YouTube ya Omoibrania James Gichana. Abwo noe emegano yonsi pi etwabire togosoma korwa magega, emegano eye yonsi pi noe okoenyora ere, na thank you so much mambia bono ase ogwancha naende koumerana amo nainche ase enchera enga buna eye iga, nigo ngokwarigania karibu sana. Echidaka chiabutuki na emerongo ebere na eyemo iga arimo chinsa ikomi na ibere chia bono mambia, chinsa chigenderete kominyoka kabisa Nekero chimiogete iga, igo ntagete gokwarigania ase enchera yaye, nekero tosesenigwe ase obwamo, na igo togochi gosesenigwa korwa ase omogano ore igaa. Omogano one ore igaa, togochi gosoma emambuya bono, na omogano oyo ninse amerete ng'a nochi koboigwa okogacha asore, amo nase 'nde boigo ase emambuya eye. So, inki ngokwanera rero emambuya eye? Obong'aini, yes. Obong'aini na oboriri. Ekero gokwana obong'aini na oboriri omonto onde akomotebia ng'a inche nachiete esukuru ngasoma, inchire omonto omong'aini, ah, omonto onde iga agontebia inchire omonto mbwate chibesa chinyinge sana, inchire omonto omong'aini, igo bono aye Omoiberania, aye kende keria ogontebia ekero tobwati bese, Ee, monto nare okorigereria abanto, origereria oria tabwati bese, inche inche mbwate chibese, e- e- ebinto ebinge, lakini ntobwate eh, ntobwate ma- a- abande mbaro basomete kabisa, abanto ba- basomete kabisa, omonto a- eprofessor, abwate etaito enkong'u sana, lakini enchera ekero okomorigereria enchera ako reason, enchera agokora ebinto, enchera akonywa amaru mpaka bwaiterera amache, omanyete abanto mbaro basomete kabisa, abanto abakong'u kabisa. Lakini eke omonto onywa amarwa akoba enuisance, obe enuisance boronge. Kwamanya okumenya omonto obo no chisemi chi'eng'ai bono aireti, ng'aki omonto oyo are iga, eh, omonto kabisa osomete obwate lakini enchera ako reason, eh, enchera agokora ebinto kwamanya okumenya ng'a nki iga kiaba. So ema mbuya bono nkorigereria tore o e- etafauti ero ekero ekero omonto obwate wisdom, eh, ekero omonto obwate wisdom ase obogima obo, iga egokoa chingaki chintambe kwamenya amatuko amange ase obogima bw'ense eye naende kwamanya ng'a inchwe okomenya na abanto. Abanto nabange sana basirire emiibo yabo ase eng'encho y'oboriri, oboriri. Omonto abwate emiibo enyinge kabisa, lakini oboriri bwamosoa igaa. amarwa amosoa, oboenenu bw'amosoa, obo- obo- obo- obotindi bw'amosoa, omonto omotindi otari goteberereka, mo- noteba komokwanera atari goteberereka, tari koigwa, ere tari gotaka atebigwe, iga agotaka otebie abanto lakini tari gotaka otebigwa. Abanto banga buna aba, emechando gekobanyora ase eng'encho yobo ase eng'encho yoko okoborwa chisemi na obong'aini. Ebi bire nagoteba ng'a ki, ng'a abanto babo nigo bagosirigwa Ase engencho y'ogotamanya, perish, my people perish because of the lack of knowledge. Chisemi echi tori kogenda esukuru chigosomigwa ng'aki okomenya n'abanto. Eh, chisemi, chisemi chi'esukuru nabo okogenda osomigwe ee ng'aki okomenya obogima bwao, lakini tori gosomigwa ase tari okogenda ekelasi otebigwe ng'aki ng'a bono onye, onye, onye amang'ana ya chimbibe chigoika, mwaterana enchera enga buna eye iga. Abanto kwanza ba, baria basomete nabo bare ababe zaidi. Ekero amang'ana aya chire chingaki chi chi crisis na amang'ana ebitina na ebinto binga buna ebi, abanto baria basomete nabo okonyora naende bakomiokia abanto mono. In fact yare gotuka ng'a abanto ebare komenya iga buya iga ba eh eh amang'ana ayande ataiyo, ake abanto bono bachete bakaegwa empowerment ye chisemi, bakamana koba aba aba ababe zaidi. Bono chisemi echi tachiri ngokwana echi chi class chiria osomete aye amang'ana aye ingo there is a wisdom nere oro Nyasaye agokoa ng'a nonye kore buna ore igo, bado nabo gokonya ekenyoro goeterana en- e- chisemi chiria Nyasaye akoete. Bono, ngokwana tore igoro y'omongwana oyomo iga, ekebungo kare twasoma mambia, tiga nkoirere magega ake ase egetabu keria gia Proverbs eighteen, ogosoma chinke chiaye i- ase yakwanire ng'a erita ria Nyasaye igo rire orwaki orokong'u, nere omonyaboronge ekero ebichando yachire, iga akominyoka ase erita riria, onyore oborendi bwaye. Lakini inse yaye megoteba iga ng'a omonto omonda nigo akonakwerengereria ng'a obotenenku bwaye nigo bonga buna omochie omokong'u, naende buna orwaki orotambe gochia igoro rokomorenda nomonto obwate nibo. Omanyete ekero obwate obwate nibo oenenete sana, ekero obwate amadaraka oenenete sana, naende ogoakera kwao inse igo ko- kore gesieri na monwe ase eng'encho tori gotegerera eki abanto bagogotebia. Nigo ore omonto omoenenu aa nomochando ore, lakini ekero omonto aise gotoka Nyasae ogoseseni nenibo, naende obe omonto bweketi, Nyasae agokonye onyore chinguru chi'ogwekeyia, igo oramenye emiaka emenge sana noboondogwa bwao na enibo yao, igo oraenjoye enibo yao. Lakini ekero omonto obwate omotwe omokong'u, ekero omonto obwate oboenenu, ekero omonto tari gotegerera abanto eki bagogotebia, emechando ogo ere iga iga. Gochinsima goteba iga, Oboenenu bw'enkoro y'omonto nigo bogotang'anera ogosirigwa, na oboitongo nigo bogotang'ana ogosikwa. Amasikani tari gocha ase chibesa obwate. Banto mbare babwate chibesa lakini mbabwati masikani. Obwate chibesa pi lakini tobwati masikani. Abanto baro babwate e- babwate enibo lakini rieta ndiyo. Ase eng'encho yaki, yabibi ong'oteba ng'aki ng'a oboenenu bw'enkoro.

Netoka ng'a naye obwate ekerogo ekenene kabisa ase ekenyoro, ase econstituency naye omojumbe, naye ore gento kende gionsi keria. Ekero omonto oure nerieta eri rikong'u eri, oboitongo goika boche, ekero omonto ogwekeirie, igo ogokonywa. Omonto nare iga iga, osirete ase eng'encho ya ki? Tatagete atebererigwe, ere iga atagete atebie abanto, iga are go command, tatagete atebigwe. Ekero omonto obwate chinguru gose aye nomo chairman y'etundubari, naye o- e- e- e- e principal y'esukuru, naye omogaka bw'ekenyoro, naye omogambi, omanyete abanto baroo bare abagambi, by nature abagambi no, lakini barobwo mbarigotaka batebigwa, ebagotaka batebia, batebia abanto, they want to tell people what they what they need to do, but barobwo buna abagambi aba, barobwo mbarigotaka batebigwa, Nyasae onye okobekire naye emanager ase egete naye ore boss sometimes korategerera nki abanto bagogotebia ebinto mbire omonto aragotebie ache agokonye obogima obo omonto naro oragotebie ng'a abanto bare inche naigwete bagogokwana ngogoita bare ee korarende are tochiere okobee. Onye ndiri gwategerete omonto oyio, abanto aba nonye mbaria bare abasinini oroche egari, ng'a abanto aba baria bagocha bagoserve edrink iga aria ase ogocha goikaransa, eh, abande mbare iga bagocha bakoretera endagera ase okoria, abande mbare iga iga ba ebinto gete aba abi aba abwo abanto mbare abasinini baria okorora ng'a abanto aba ng'a abanto aba bono mbagokonya aba, if you onye ndiri kwa if you listen to them, eh, omogaka onde rimo abanto baa mobangeire kabisa batati komoita, bakogenda. Omosubati naro oria komoboretera endagera. Bono omosubati oyio, omongwana oyio iga arenge omuya, ta in naturally iga arenge omuya, tabwati bobe na monto, naende bare kogenda o treat omosubati oria kabisa oria bwe oria okomosabwa endagera okomotebi ng'a madam how are you, today you looking smart and you are looking good, komo appreciate bosa igo iga. Mosubati oria, abanto bande bare koenda iga aria bamotebi ng'a waiter, uko na ujinga sana, hiyo drink mbona hii chakula mbona iko hivi, sijui nini nini nini, naende ere tari ero jikoni ere gari koreta endagera. Bono omonto oyo ore ku oyo ere ore kumotreat buya chingaki chigaika abanto bete bagocha bakomobangira omonto oyo gagocha kimirie endagera egento akwo gabua oyo okomotebia ng'a mambia gogocha naigwete gokogambua ase gete tobasa koragera aria hoteli eria mambia a nere aka naika iga agateba yatiga ng'aki gwanganie tiga nagokanire aye endagera eyio tobasa koria. Mwaka oria okogenda rende ere ogoteba ng'a giti ang'u ende arapprove ndore gose omosubati oyo egento agontebi nekeene. Akagenda ee kabisa endagera ekaba ekwo igaa abwo tarenge duty mosubati oria. Endagera ekobekwa igaa, yabekwa igaa iga endagera eria yabekwa iga iga omosacha oria rende okoekorisia ng'a rende ng'a iga arenge goeta enchera gete, ogotuoma endagera eria enchera gete iga, endagera eria egakera anse. Ekemoni keria ebimoni mbire bikorabera chihoteri echi iga ase chinyama chigosambwa, ekemoni gete gekominyoka korwa aria gegocha gekabwata endagera eria kabu kabu kabu kabu kabu. Buna kiabwate endagera eria iga kiaria, ekemoni keria gegachaka gosokia amasondo goka iga gegocharoka charoka, gekagenda gochia mono geakera nse igo kei.

Omongwana oria ngocha koba arenge moyo, ganga bono iga, ganga futi zitaarigu chinse iga iga. Inki ngokwana mambia bono? Teema sana ase chisemi chiao, na ase chitaito chiao, na ase okomanyekana kwao, na ase chibesa chiao, na ase kende gionsi keria, gotegerera abanto Tibagotegerera abanto, tagotwara egekuba, na ase ogoyaka egekuba ng'a inche monto taiyo ogontebia, igo ngoteebia. No! Bogima obo mbori bwena tikoba igo. Listen, inki abanto bagokwana. Ekero gwategereti ki abanto bagokwana, on the process na okonyeke, nabo orakonye obogima bwao. Bono omonto kwane are ekegena agotebia oyomo, ere tataete gotegerera abanto, Tatete gotegerera nyuma y'emoka aye, tatagete gotegerera nonye mbanto bande nki bagokwana, ere iga amenyete obogima bwaye e Highland yaye. But, tachieti matuko mange, ase obogima bwaye enibo nabwate, in fact Ebibilia eko modescribe na omonto obwate enibo enyinge mono, lakini tabwate semi. Ng'aki omochando ore ekero omonto obwate emigo otabwati esemi? Ng'aki ere omosubati ekero obwate kera egento lakini otabwati chisemi ogochi ochandeka. So obogima obo tema sana komanya ng'a ng'aki ebinto bono ngokora ngoge ngo- ngogoki bire abanto, ng'aki bono omenyete na abanto. Obogima obo omenyete bono, igo omenyete inche bweka, chisemi nchire oyo Nyasae ang'eire, gose igo nkomenya negekuba kiane? Yateba ng'a nki? Ase omonto omoronge, eh, omonto omoe o- oboenenu bw'enkoro y'omonto nigo bogotang bogotang'anera ogosirigwa, na oboitongo nigo bogotang'anera ogosikwa. Oboitongo bogotang'anera ogosikwa, lakini oboenenu bwatang'anera bwatang'anera ki eke? Bua enkoro y'omonto omong'aini, ee, iga abwo, ee, buna isato, omonto ogo, oboenenu bw'enkoro y'omonto nigo bogotang'anera ogosirigwa. Ogosirigwa nkorega ekero omonto ore omoenenu, ekero omonto otari gotegerera ninki abanto bagokwana. Oboenenu bwao nabwo bwagerire enibo yao egosirenchereke buna abanto mbare ororo babeire abaenenu, basarire chifamiri chiabo, Efamiri esarigete kabisa gwatagoire kabisa gotagorete efamiri mwa gwasaririe seino abamura bamino mokorwana na barwe ase engencho y'obwenenu obwenenu bwao ng'a nkobaorokinde oboremo obo nkobaorokinde ng'a nainche bono ase engencho y'obwenenu bwenyu kwangire gotegerera ki abanto bagoteba bono mwaretire ebina mpaka mwairareria mpaka ebigambero abanto omogaka abakineti buya mama omino abakineti buya bono rero amatuko aya nebina mokogamberana. Ebiine mokare chikoti, e, ase engencho yake. Obwenenu, obwenenu obo nabwo bwagerera abanto abange baragererigwe. Bono iga abanto babwate amaragereria ase engencho y'obwenenu bwabo, because omonto ogoteba ng'aki, inche nkobaorokia inde. Okworokia abanto kwane aye omotang'ani kworokia abanto ogoteba ng'a bono nkoorokia inde ekenyoro eke ng'a ninche igaa narenge omotang'ani gosoma, e. Okoorokia abanto, inki okobaorokia bono? Inki abanto batana korora? Inwe by the time mogoteba ng'a nkobaorokia inki banto batana korora? Togende ase egetabu gia Samuel, First Samuel 25, ogosoma chinke chiaye chinke chiaye nta titochakire ng'a nitogochakera aga agaki, tiga tochakire isato. Omongo one arenge iga okorokwa ng'a Nabali. Nabali nomong'ina oye okorokwa omong'ina oye akorokwa ng'a Abigail. Etabauti ekororekana ase abanto aba babere neri ng'aki oyomo niga are omong'aini, omonyakieni, omosubati okorokwa Abigaili iga are omong'aini omonyakieni. Nabali iga are omoriri omonda. Abigaili iga are omo- omo- omo- omonyakieni omong'aini. Nabali iga are omoriri, lakini ab- abwate emeru. Bono etabagotinere ekorekana iga. Oyomo, amatuko aye nkoba are amange, ase engencho y'obong'aini bwaye, oyonde emiaka yaye nkobutorwa ere ase engencho y'oboriri bwaye. Lakini aba tari mambia, bono otakiri otagerera amang'ana aya buya, egerera nario to, onye emechando ende tebasi gotonyora ase engencho y'oboriri bwaito, ntobase gosiria enibo ase engencho y'oboriri bwaito, ntobase gosiria chifamiri chiaito ase engencho y'oboriri bwaito, ntobase gosiria emeremo.

Naki bono ingaki okorengera enchera enga buna eye, na ere aye kwagerire mpaka abanto b'enka ya seino batamire korwa asore, mbare gotaka gogoakera nyoyo ense ime, agokumete ng'a inki ekebanwa kiabo, oboriti bwabo. A Tosome iga aa bwango bwango, ngokuna ebibungo bike igo igo ase engencho y'echingaki chia minyoke. Omonto oyio, in fact egoteba ng'a ki, igo nare omongwana oyo. Narenge omonto oyomo korwa ase Maoni obwate amaicho aye agwo Karimeli, amaicho, ekero omonto akwara amaicho, echi ne chi- e- etuko, this man was rich. Ere nigo arenge omonda mono, tari twanderanie erite erio. He was so rich, damn rich, omonto obwate enibo mono, tari omonto iga iga iga, nigo bono ndagwekanie. Oyio oyio oyio kwarengereiri, omonto obwate nibo mono. Ekero abwate nibo mono, ere nigo arenge omonda mono, nabwate ching'ondi chilifu isato ne chi- ne chimbori elifu eyemo, iga arenge koba okonacha ching'ondi chiaye amarionya agwo Karimeli. Omonto oyio bw'ororeria rwa Kalebu nigo arenge korokwa Nabali. Arenge omonda mono. Ni attribute entang'ani twarigereria omongwano he was rich. Omongwano iga arenge omonda. Na mokaye Abigari, omokungu oyio nigo arenge omong'aini mono na omonyakieni. Rigereria, Abigari she was wise and beautiful. Can you can imagine omosubati oria omo- omonyakieni naende omong'aini. Ekero omosubati are omonyakieni omoriri, hee, iga akoreta amache aye mpaka ase omochie, mpaka kera ase. chiero goeta agakoreta amache aya. But ekero omosubati are omong'aini naende omonyakieni, omosubati oyio iga akoreta isiko ase egesaku. Yamanya goteba iga, Korende omosacha oria orenge omonto oye, omosacha oye oria nigo arenge omonto omotindi na omonyandamwamu, underline eriita eri, na Baali iga arenge omotindi, he was harsh, omokali naende jealousy.

Omotindi mono, eh, arenge omotindi. Bono obotindi obo, obotindi obo bokagera abanto bakamwoboa, mbare gotaka komotebia. Nonye na ekero obobisi bwarenge ekere egento kere ekibe, mbare gotaka komotebia egekogera bare komotebia tare koira getambo kero. Bono ebi biama goteba iga, bono omongwana oyo buna are omotindi naende obwate endamwamu. Abigaili twarorire iga are omong'aini. naende omonyakiiri, etabauti noyo ere iga abwo. Gati y'abanto aba babere omonto nare okomenya emiaka emenge ase eng'encho y'ebi attributes chiaye, na Baali tari gochia komenya emiaka menge. Ase engencho yaki? Obotindi bwaye na endamwamu yaye nere ekogera obogima bwaye bogochia konachekana bwango. emambi eye ekorentete mbe omweng'anke. Rigereria, ekero obwate chisemi na obong'aini, igo okomenya emiaka emenge, igo okomanya ng'aki ogweatanana namang'ana ebitina bi'abanto, igo okomanya ng'aki ogweatanana nechisegi chi'ebinyoro na ebinto ebinde ebinge na okonagosaria enkoro yao. Ekogera ekero obwate ebitina nabanto, emiaka yao gegokeebwa ng'a as'eng'encho kere engaki igo okumete ng'a omonto nare okominyokia, na monto oyo okominyokia. Ee, gokora kogenda gw'ekengera iga gwachire oboragori, ase engencho omanyete ng'a omonto nare ogokominyokia. Monto onde taiyo ogokominyokia naye okwerogire. Igo omanyete nobua obokire engaki enkoro yao, abana baane ng'aki bono bagakare, omwana oo gegotoka ng'a gose tari gokora obuya esukuru, kwagechigwa kwagenda obonyanabi. Ee, omwana akamanya nere iga agocha iga, kwaminyoka gwachia koroterwa chinche. Kwamana goturutumba omwana oo, gwaturutumba efamiri yao. Ase engencho yaki? Oboriri boria bw'okomanya ng'a agwo nkominyokigwa n'abanto, na monto oyogokominyokia naye okweminyokia aye bweka omonyene. Bono Abigaili, obong'aini bwaye nkomokora bore amenye emiaka emenge. Rigereria. Bono Daudi, yaikire chingaki Daudi agoteba ng'aki? Daudi iga arenge omosomba. Akarenda etugo y'omongwana oyokorokwa Nabali, Tata enkomeng'ana ya asubuhi ng'a ekore chingaki chiaminyoke, akarenda etuko yaye ase erooro. Ekero yaikire bono amang'ana ya chisegi chiarire kera egento kiarire. Daudi endagera mbabwate endagera. Okomana gotoma abamura baye ng'aki, Genda motebie Nabali, Nigwete ng'a ochakire kosamunyora ebinto iga aria, chiombe nabwate etuko ntwamorendere aka iga ase erooro, engaki ekero esegi yarenge ebinto bitarenge ebiarenge ebikong'u, genda mote ng'a ng'aki, Abanto aba bana enchara na bera barie abaendagera ende nkeigo, korwa ase okonyora kwaye ntokonyora obwanchani. In fact, Daudi agoteba ng'a genda mobote ng'aki? Tokonyora obwanchani rwa ase are. Atoe endagera nkeigo abanto aba bane banya koria. Na bari ng'a iria akorua nege negekuba kiaye. Ogoteba ng'a who is that? Oyio Daudi ning'o oyio? Omoisia oyio oyo ese? Nki ekiagontebia? Ng'a amoe endagera? Namanyete ng'a inche nomonto omonda, taitori o riga agwo. Daudi otomire abamura bachire. Ekero abamura abo ba Daudi atomete baigete ase Nabali, ime ekianda, igo nacharoka bwango, nario ching'aki chiaito nchitoikera. Bakamoteebia amang'ana onsi Daudi, ere akaba, akaba, ere amang'ana onsi Daudi, erio baka, bakateeba, Daudi oyio, Bamotebirie ng'a intwe totagete endagera rende omoganda oyo totomire gaki koranche otokonye, bamura baria barwana esegi kabisa nabo bakorendire endagera iga aria ase eruuru. Igo nabo aria akobairaneria rikumi. Nabo aria akabairaneria, akabatebia, Daudi oyio nere ng'o? Oyio omwana o Yese nere ng'o? Who is that man? Who is David? Oyio Daudi ning'o ogocha gonkwanera agontebia ng'a mbae endagera? Oyio ni monto yani Daudi namanyete ng'a inche omonto omonde inse eye, namanyete ng'a inche omonto ntungwarete orogongo oro, namanyete ng'a ninche inde omo MCA iga ng'aki abanto bagonkwana enchera enga buna eye, namanyete ng'a ninche inde inche mbwa ng'agachete you know ake ake ake egekoba ebibe oteba iga ase amatuko aya. Ee, ase amatuko aya ya abasomba abange nigo bago bagotama korwa ase abanene babo. Inee! Ninyare koimokia endagera yane, na ekenyugo kiane, na enyama ye ching'iti chiane nanyenyire ananyenyire abanto? Bakonachera ching'ondi amarionya na kobia abanto ntamanyeti ase bakorua. Igora iga, nere toinyore iga, Daudi konyora okonyire, etugo ya Nabali tebase koirwa. Nere tomanye boigo, gose osome omogano oyo nabo okonyora ebiche yio. Daudi konya orendire etugo ya Nabali, lakini bono Daudi nabarendi baye amo nabasigari baye, lakini bono Nabali igaa. Tarochi buya bonde bwonsi bwa Daudi, ase engencho chibesa nenibo yamotindirie, tarochi kende kimonto aramotebie. Akamana koboria, Yaani Daudi, enibo yane naroisirie, na abanto nkoragerie iga, Who is David now gonkomandia ntebie ng'a moirire endagera? Ere ning'o, ng'aki nkomoa endagera ntamomanyeti? Abanto ba Daudi baga, ba- ekero banyorete amang'ana aya bakairanania, bagateeba Daudi ng'a, Kei, ebinto biasambire iga! Tari totegerere 14 Oyomo bw'abasomba ba Nabali agateebia Abigaili, moka Nabali, amang'ana ng'a Daudi natome abanto korwa ase erooro gocha korwania, go- eh, korwania, gocha gokwania Omonene oito. Yaani Daudi egento atomete namakwania, na komoteera inde onye kende kerabwo gake, toe endagera, abanto aba rende bare iga iga erooro baragere. Igwa, korende ere akabatogonyera, Abanto aba nigo bakorete amaya ase tore. Igwa onde totegerera iga, oyo nomosomba o Daudi, omosomba o Nabali, bwaoboire Nabali kogenda komoteebia, lakini akaganya akaganya akaganya omosubati korwa kwa Abigaili aende amoteebie ng'a ng'aki omosacha oo Inche ase engencho mwoboete naende are omotindi abase komuita emeremo. Igo nacha ngotebi ng'a Daudi natokorerete amaya, intwe totegereti buna omonto one ogoteba, abanto aba nigo ba batokorerete amaya ase tore. Titwanyorete, titwanyoretwe na bobe bonde ekero twarenge amo nabarabwo, gotara ase ebitii. Titwaiberetwe gento kende gionsi. Abanto aba mbaibeiri tugo. Tugo ya Nabali tichieti koigwa ekero barenge aria ase erooro. Omonto ogerete amang'ana aya n'Daudi amo nabanto baria ba Daudi. Omosomba oyo okagenderera akamanya gotebia Abigaili iga, Ee, titwaibeiri. Gose nonya onde mochandani bwensi ase twarenge ase ebitii, titwaiberetwe gento kende gionsi, ase engaki yonsi twarenge amo nabarabwo, korisia ching'ondi, barabwo nigo barenge ase tore buna orwaki. I want you to understand this, abanto aba bagosaba endagera, konye barendire etugo ya Nabali, teibwa, igo barenge, konye baenanire orwaki gochia ase abarisia, ba Nabali. Lakini Nabali, ase engencho y'oboriri bwaye, ase engencho ye yetama yaye, na endamwamu yaye, okorama Daudi, okomotebia, Genda gochika aria agaseri b'Abakaldayo buna bari, bono, omanye ng'a amang'ana ayio, na orengererie inki orakore, ekiagera Omonene oito ngochia are gokorerwa bobe. Tatoorigereria amang'ana aya. Omongwana oyo akabaanga, agateba ng'a, Ngochia inche gokorera. In fact, ebi biote gochia inse igaa, Daudi agateba iga, Omongwana oyo bono namokorerete amaya, lakini ere ong'akanire amabe ase amaya. Na inche ao nkoimoka amo nabare abasomba bane, togende tosirie omochie oria pi pi pi pi pi. Lakini obong'aini bw'omosubati okorokwa Abigaili akaimoka mapema bwango, okorosia endagera, akayetweka, akaminyoka bwango nyuma Daudi ataratirimboka ache gosaria omochie o Nabali.

Aa nogochaka gochaya abanto, gochaka gotumia enibo bobe, gochaka gokora ebinto binde iga iga biareta amachaya gocha asore, ase abana bao, ase tata omino, ase mama omino, ase ekenyoro. Omongwana oyo bono ere aga agaika bono chingaki nchirae ekero akonywa amarwa igaa, inche gosoma 36 chingaki chiaminyokire sana. Abigaili ekero akogenda agosorora Daudi omotebia ng'a gaki Daudi koranche, erieta ri'omongwana oyo Nabali, eng'encho yaye noboriri. Nabo Abigaili atebete igo, Gaki omogambi koranche, tobaisa kobara e- e in 25 Omonene one, tobaisa kobara Nabali omonto oyio omobe, ing'a nomonto ogwenerete, nere okorokwa Nabali, na eng'encho y'erieta erio noboriri. 25:25 Engencho ya Nabali, emining yaye nomonto omoriri, ase engencho ere tarochi obuya gwakorire, kwamorendire, kwarendire etuko yaye, lakini ere erieta eri rioka etaito yaye iga eminwe chi'oboriri, igo gaki please mwabere aye, mwabere igo nachire asore, ngosaba ng'aki please gaki mwabere. Omosubati oyio akaba emboriri omogaka oye, Lakini ase engencho y'oboriru bw'omogaka oyo, ebibe batari in fact gochia inse, omogaka oyo tacheti komenya amatuko mange. Ee, Nyasaye a- Nyasaye bieka omonyene, nere omosireti. Daudi tachieti ko- komosiria, lakini omongwana Ebibilia egoteba ng'a Nabali tacheti komenya amatuko amange, tacheti komenya amatuko mange. Nyasaye bieka omonyene ageakanere egesiomba ase engencho yaki. Nyasaye ogosesenirie, otumire abanto bagokonyire goika asore, buna koreng'ana bakonyete na baria etuko yaye tiyasira. Nyasae otumire abanto bagosomire, abande bachangire, bagochangeire esukuru gwasomire, abande bakorire ki, abana be iga mwarenge abana abasinini mono, Nyasae akabakonya, abaibori akaba abaibori bakabakonya, bakabaikia ase babaikiri. Lakini bono ribaga okwerendi amaya gochia ase abaibori, aye kwerania obobe. Abanto mbare iga iga abande bachorirwe ebirogo, otabwate yaani kwarenge omonto omochafu. Ere amatuko aya enibo eria abanto ribaga bagwenerete koyetumia boronge, gwachakire koyetumia ase oboete nenki aria eke omonyene. Tori gokorera abanto iga ase buna koreng'ana ne chikiri. And on the process, abanto aba bachaka korera bakumina Nyasaye gaki, ng'aki naende. Naende abanto aba nabo bagokonyete. Bono rigereria, tari banto aba bagochi goeakanera egesiomba. Nyasaye abe eke omonyene okweruseria egesiomba. Na bari gagosirigwa ase eng'encho enibo yaye yarendirwe, na Daudi omorendire. Ee, lakini ere tari koirania okoboko gokoirania amaya, neki ogosimekana ki'okogesa. Abigaili ekero agocha iga ng'a Nabali nabwate omoyega oisani omorwoti agokora, Nabali nigo arengeo nomochengo ase enkoro yaye ime, ekiagera konya otindire mono. Mongwana oyo igarenge Omolevi, 36, 25, 36, na Bali igarenge omonto Omolevi, tachieti go appreciate amang'aina aria amaya oborendi boria Daudi amoete. Nyaye mokaye tataete komotegerera, bono ekero agocha iga iga, eh, oise gosoma gochia inse iga abwo, Ee, oise gose omonyisa. Ekero e, iga intete gotegerera. Erio enkoro yaye ekarianyoka, ekomapa, ekaba buna rigena. Naende nyuma y'amatuko ikomi a, kaerire, Omonene agaaka Nabali, na ere agakwa. Intete gotegerera igaa. Kobwakire mambia, na Nabali gatindokire, Abigaili akamotebia amang'ana ayio. Erio enkoro yaye ekarianyoka. Inki enkoro ekorianyokera? Ng'a Nab, ng'a, ng'a omong'ina oyo Abigaili naimogetie endagera akairera Daudi. Eki nekiakogechigwa. Yaani aye ogotaka okonywe, lakini aye togotaka okonye. Rigereria, ebinto mbire iga ase egete nare Nyasae agoikirie, abanto mbare abagokonyire, Nyasae obetire abanto ase obogima bwabo bagokonyire goikera ase goikera, lakini aye togotaka okonye, nigo ogotaka onya gokonywa. On the process Nyasae nere ogoika okorusia oura okoura bionsi pi, obira. Omonkwano yakamanya koigwa endamwamu ng'a ng'aki omokungu oyo agakora takaire endagera ase, ng'e ng'a akaria anyoka, Ng'a kobwakire, Abigaili akamoteebia amang'ana ayio. Erio enkoro yaye ekarianyoka. Omanyete omonto nare ogokonya, oyio sikobua omokao naye narete ogokonya gochia ase gete. Enkoro y'omonto ekorianyoka igaa. Abasacha mbare ororo ba enkoro eko ekorianyoka. Abakungu mbare ororo, omosacha mochani akonye omonto igaa, atamoboreti. Omokungu oyenkoro ekorianyoka, amo omosacha amochani akonye abaibori, omokungu amochani akonye abaibori, omonto gete iga ere akorianyoka, rigereria, abaibori abwo nabo ekero togore ase ore. Abanto aba, ekenyoro eke nakio ekero tore ase ore ruoti, ching'aki nchiroche goika ebinto bigosareka. Nyuma y'amatuko amake, kaerire, omone agaaka Nabali, Inki akomwakera? Naende omanyete abande mbaroo chi chistra chistroke chigwaka ase eng'encho y'endamwamu. Omonto obwate ebitina na abanto mpaka estroke yacha yagwaka yagokoora. Akang'ana okwaminyete amatuko amange nakoori suui, amang'ana aya namange arenge aya. Lakini na omogani omwansu ekerage. Oboriri na obong'aini. Oboriri tari chise eh, chisemi echi chibesa obwate chinyinga echi tari kera egento erwoti. You need wisdom. Nakoorire, ase nkogenda bogeka, Tata ombeke boronge bonabii.